Felly, dyma ni tro hynda, ni'n mynd i wneud Harbwr Diogel gan Elin Fflir. Diolch yn fawr iawn i Elin am uh, ganiatau ni ddefnyddio'r geiriau. Um, ni'n mynd i wneud rhywbeth sy'n falle o ran steil Harbwr Abreiron. Digon o sgop i roi tai lliwgar yn y cefnder. Ni'n mynd i roi un cwch bach na, bach o ddŵr um, a'r cei, a wedyn gen i weld Yym, ffito'r geiriau harbwr diogel ar draws y gwaelod yn y dŵr. Mae Dyfan gyda fi heddi. Dwi'n gweud helo Dyfan. Helo.
Um, a gewn ni weld nawr sut ni'n mynd. So ni'n mynd i ddechrau gyda y cwch. So jyst fe bod chi'n gwybod ble mae pethau'n mynd i fynd. Mae dyn ni gwch yn mynd i fynd fan hyn. Mae gyda ni wal, okay, neu wal yr harbwr yn mynd tu ole. Bydd dyn ni y tai yn mynd yn y cefndir. A wedyn bydd y dŵr dyn ni ar draws y gwaelod. So Ddechreuoch gyda y cwch yn y canol rhywle ond ddim yn mynd yn bellach draw na hanner ffordd y dudalen. Os chi eisiau troi ych tudalen chi fel bod dych chi'n uh, hirach, bydde hwnna falle wneud fwy o synwyr, ond gan bod dau o ni fan hyn, um, fel bod chi'n gallu gweld e yn agosach falle ar y camera, ni wedi troi yn papur ni ffordd hyn. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda y cwch. Y peth mwyaf bwysig am y cwch yw bod e'n edrych fel sef yn y dŵr, felly dyn ni ddim eisiau gwneud gweilod y cwch i edrych fel se fe yn rhyw fath o hedfan yn yr awyr. Felly, ni'n mynd i ddod lawr gyda, so dyma ochr y cwch, a wedyn ni'n mynd i fynd ar draws mewn llinell syth, a fel wedes i, ni ddim eisiau mynd yn bellach draw yn hanner ffordd. A wedyn, i wneud yn siŵr bod e'n edrych os yn y dŵr, gweilod y cwch, gallen ni wneud fel y tonnau yma. Sdim isio tonio fod yn uchel. Does dim unrhyw eiriau mynd i fynd yn y cwch, so sym ots os yw'r cwch yn uchel yn y dŵr neu yn isel yn y dŵr. A wedyn, ni'n mynd i fynd lan i gael blaen y cwch hefyd. So dyna ni, mae hwnna'n edrych fel se dyn ni rhywbeth sy'n eistedd mewn dŵr yn hytrach na uh, yn hongen yn yr awyr. Wedyn, fe allwn ni wneud Caban i'r cwch. A rhoi un neu ddau ffenest bach mewn. A wedyn ni'n mynd i gael master cwch. Mae'n fath o long hwylio, so felly dod lan mewn llinell syth. A wedyn, fel driongl bach fel la. Gallai hwnna fod yn um, un o'r rhaffau felly. Os ych chi'n gwneud llinell ddwbl, Wel, croeso i chi, ond byddwn ni ddim yn eich llinell dwbl fyna, agos yn amlwg fel wedes i, bydd rhyw linen yw na, gallen ni fod yn eich linen arall yn y lan ffryn felly. Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn expert o ran cychod. Um, llinellau bach felly, lle bod e'n long bren, gallu bod yn long Liwgar, stripio gwahanol. A nesa, ni'n mynd i wneud wal yr harbwr. So, mae wal yr harbwr yn mynd i fynd yn y cefnder. So, chi yn mynd i orfod mynd ar draws fan hyn rhywle. Chi'n mynd i fynd ar draws llunelli'r haffe, ond chi ffili mynd reit a torri ar draws eich mast chi. Mae rhaid fe edrych bod y wal yma tu ôl. So, beth ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i fynd Ar draws, stopio'r bwys y mast, a wedyn yn mynd i gario ymlaen ar draws. A wedyn, mae wal yr harbwr yn mynd i gario ymlaen, ond dim o dan y cwch, ni'n mynd i fynd o tua tri chwarter ffordd lan y cwch falle, a dyma'n wal ni. Mae fe falle'n cario ymlaen jyst draw fyna falle. Ok Dyfan, so ti'n mynd i wneud llinell bach na sy'n dod mas o ochr y cwch fyna, a draws dy ti'n syth. Hyfryd. Nesa, ni'n mynd i wneud yn um, tai ni. Felly mae'r tai yn mynd i fod yn lliwgar neis dyn ni, so ni'n mynd i fynd lan. Sdim eisiau tai fynd yn bell i fyny. A gall pa mor bell wrth ei gilydd fod rhywbeth tebyg bob tro. Os nad ych chi'n gallu gwneud yr un faint o dau dw i'n gwneud, dw i e ddim yn gwneud gwaniaeth faint o dau sydd gyda chi. Os chi'n gweld bod chi angen ffitio un bach mewn, jyst cerwch draw efo chydig bach mwy falle. Okay, so fi wedi ffitio 1.35 T mewn dy fi. Os ydych chi mwy neu llai, dwi e ddim yn ei gwaniaeth. Wedyn, ni'n mynd i fynd o draws topio nhw. Triwch yn ei wneud e mor syth ych chi'n gallu. Fel bod gyda ni nawr res o dau. A wedyn y toion. Sym eisiau y toion i fod yn rhy uchel. So mae hwn yn mynd o'n linell teneuach wedyn. A mynd o dros y top. A wedyn os chi eisiau cysylltu Fe allwch chi gysylltu ar ôl i. So dyfan, mae eisiau mynd lan a lan ar y ddau ochr. Ti dim gormod na ti, a fi'n peth yr ochr arall, o'r ochr hen. Na ti, so lan yr ochr yma. Hyfryd, wedyn ti'n mynd o draws nawr mewn llinell syth. Da iawn ti. Ok, os ti eisiau gwneud llinellau bach yn dod lawr, I ble mae'r toion. Ok. Um, I wneud y ffenestri, lan i chi os chi eisiau wneud dwy ffenestr y top, neu tri ffenestr y top, mae lan i chi. Dwi'n mynd i wneud tri, dwi'n credu. So maen nhw'n mynd i fynd un, dau, tri. Un, dau, tri. Un, felly doi yr un yna felly. Neu doi yr un nesa. A wedyn cyn y fi dri yr un ola. A mae'n gwybod lan i chi. Um, a wedyn, i'r rhai sydd gyda tair ffenest, mae'r drws yn mynd i fod yn y canol. A i rai sydd gyda dwy ffenest, jyst rhoi ffenestri nhw yn gyda. I rai sydd â dwy ffenest, gallwch chi roi y drws o dan un o'r ffenestri fel bod ffenest chi'r ochr arall. Oce, okay, mae, mae hwnna to lan i chi. Os chi eisiau rhoi triangle bach o ben y drws yma, rhaid lan i chi, yn hollol, hollol lan i chi. Um, fel bod ddim yn edrych bod e'n reit ar ben y wal, beth gallech chi wneud yw wneud un llun at den a den a den neu os chi moyn ar draws fan hyn. A mae hwnna wedyn yn mynd i wneud e edrych bod rhyw fath o ddafyn neu ffordd y gyda chi cyn wal yr harbwr ei hunan. Da iawn, dyfod, mae'n eich yn dda ti. Hapus dy fe? Da iawn. Dwi eisiau gwneud llinell bach tenau mynd o draws. Ffantastig, da iawn. A wedyn yn amlwg, ni moyn yn simnau ni. Ddim simne. So newn ni nhw to. Petriol bach. Petriol cil. A un y ddau. Bot bach i sticio lan.

Ie, so dyfan yn mynd i roi mwg yn dod mas o'i simna fe. Hyfryd. Um, lan i chi os ych chi'n mynd i wneud rhyw fath o criss-cross ar eich ffenestri chi neu beidio. Be fi'n dueddol o wneud yw wneud just y, y rhan ar draws y draws y top. Um, I gyd bod nhw'n edrych yn fwy realistic o ran ffenestri. Ond to, hollol, hollol lan i chi. Fi'n meddwl hapus dyn nhw. Os ych chi moyn rhoi ffenestri yn eich drysau chi, a croeso chi'n ei ddambell i sgwar mewn fyna hefyd, fi'n credu na fi adio trionglau i'r ein hefyd, fi'n credu mae fyna edrych yn well. Dyna bach fwy diddorol. Da iawn dyfan, hwnna'n edrych yn arbennig dy ti. Right, felly'r cam olaf wedyn yw y dŵr. Yn amlwg, ni eisiau fe edrych fel harbwr ar y funud, yn edrych fel stryd y dau, ond mae'r dŵr a'r cwch yma yr un mor bwysig. Um, I wneud i edrych fel dŵr, be ni'n mynd i wneud yw wneud lle do lawr, mae'n dibynnu ble i chi rili, really. chi'n wneud lle mynd i do lawr o'r linell bach sy'n draw fan hyn, neu chi'n gallu dod a wneud linell bach arall yn do lawr o ble mae y cwch fan hyn. Does dim eisiau dod fel awr yn rhywbeth. Pidwch dod fel awr fan hyn. Neu bydd eich chi'n chi yn fwy dwfn. Er wedi gweini, gallech chi gael harbwr o jogel dan o fe. Mae'n lan i chi. Um, y syniad o da fi, os oes llun hir gyda chi, bod chi roi harbwr jogel mewn un llinell. Ond fi'n dechrau meddwl nawr, ydw yn well wneud un sy'n dod lawr. Felly bydde hwnna'n edrych ychydig yn well. Ie, yeah, na beth newn ni. So, gallwch chi ddod lawr. Okay? Dewch lawr Ar wahân, fel wedes i, bod ydych chi papur yn mynd o draws, a wedyn chi'n mynd i wneud harbwr diogel mewn un. So ni'n mynd i wneud harbwr a diogel o dan yma. Oce, okay, dyfan, so ni'n mynd i wneud llinell fach yn dy lawr. Ffantastig. Wedyn, i wneud e edrych fel dŵr, Ok, cael rhyw fath o siâps wibble wobble. Peidiwch wneud gormod o wibble wobble, neu chi'n mynd i wneud yn galed i chi'n i wneud y llythrennau. Ond just i, mae rhyw fath o argraff bod dŵr fan hyn, byddai'n tacluso draw fan hyn ar y diwedd nawr wrth i ni fynd mlaen. Um, os chi eisiau taclus o'ch ochr chi, tra bod chi'n aros, os ydych chi rhywbeth sy'n stico mas, ddim cwaith wedi cael ei clymu lan yn iawn. Rhaid ych chi'n ei na, edrych bach yn fwy taclus dyn ni. Os gwych chi roi rhyw gwmwl fach yn yr awyr. Croeso i chi wneud yna hefyd. Hyfryd. Right, so harbwr jogel, fi harbwr jogel, fi eisiau ddoi nhw i fod yn weddol o debyg o ran uh, maint. So, ni'n mynd i wneud rhyw fath o siap drwy'r to fel enw. Peidiwch poeni os nad yw'n berffaith i chi, os fel wedes i, pwy a oer beth mae'r dŵr yn edrych fel. Mae'n gael i chi ddim eisiau siapu yn rhy gymleth. So, harbwr, mae eisiau hy a yr, mae by a w yn mynd gyda'i gilydd mewn um, bocs, a wedyn mae yr ar y, yr i hunan wedyn. So mae eisiau pimp bocs yn chi'n y top. So ni'n mynd i fynd, felly dwi fi, mae'n dibynnu ble mae'ch dŵr chi. Triwch cael bocsys rhwydd. Peidiwch trial torri ar draws rhyw siap rhyfedd. So, un, dau, mae hwnna'n edrych yn un da fyna i fi. Tri, a wedyn pedwar, pimp. A beth sy'n neis am hwn to, does dim rhaid bod pob bocs yr un maint. Mae chesed efe eisiau pimp bocs yn ti, so un fyna felly. Wel, felly mae hwnna, ti'n mynd hwnna, ni'n newid hwnna wedyn. So, roi un bach fan hyn, So mae un da ti fan hyn, dau, um, o un fan hyn, tri, a wedyn rho un yn dod lawr fan hyn syth fyna. Perffaith, oce? Okay? A jyst i fi rwbo hwn mas ti, a digwydd bod i ti wedi wneud y yn barod jyst i gwared o'r linell yn y canol, oce? Okay? Right, e, so ni'n mynd i wneud harbwr, so yn y bocs cyntaf, Ni'n dod lawr a ni yn cwrdd â fe, ond ddim cweit gan bod chi'n canol, so dyna dy hyd i, oce, dy fan. Box nesa, ni'n neud yr A, felly mae eisiau dyn ni linell i neud rhywbeth o yn, a wedyn rhoi'r dot na top i neud uh, dechrau i dot, ond mae'n gadael yr A. So yna'n H. Dwi'n mynd i neud hwn bach efo twchus. Right. A ni'n mynd i'r yr nesa. Mae'r yr nesa mae'n mynd i fod yn yr prif wytheren. So ni'n mynd i ddechrau fe fel A. Dyna fan, so llinell yn dylan, wneud o fel yr A, ond wedyn ni'n mynd i wneud hanner cylch yn stico mas. yn y canol. A wedyn ni'n mynd i wneud hwnna yn dod lawr i'r ochr. Okay, so llinell yn dod lawr i'r ochr. Fe ni allu llifio'n triongl ni mewn. A wedyn nolaf, just eisiau dy rownd fyna a lawr eto. Ok, i ni gael gadael Wel, y llinell na. So mae eisiau jyst dod mewn, neu triongl bach fyna dyma. Okay. Na ti, allai fe fy mewn. Hyfryd. So har by u nesaf. So ni'n neud y by, ni'n mynd i neud by fach. So ni'n mynd i neud siap ol yn y bocs nesaf. So siap ol yn y bocs nesaf. A dyn ni bocs fyna hefyd. Wedyn ni'n u yn y bocs sydd gyda ni ar ôl. Dwy linell yn dy lawr a triongl bach yn pwynto lan. Okay. Os chi wedi gwneud bocs bach sydd bach yn rhy fach, felly fel mae dyfan yn ffindo mas nawr, mae croeso chi jyst symud eich uh, coes bach i draw yn hwyrach mlaen. A'r un ola, ni'n mynd i wneud yr prif lythyrau yn arall, so fel wnaethon ni hwn, Ni'n mynd i ddechrau off fel A. Ni'n mynd i wneud yn hanner cylch ni. A triongl yn pwynt o lawr. Mae siap da, dy ti fyna, dy fan ni'n wneud yr prif lythyr yn yma. Os mae coes yn stico mas gyda ti'n barod. Right, a wedyn ni'n mynd i wneud ti hanner cylch ti. A wedyn i fi yn mynd i gymryd rhyw triongl bach mas fyna. Ond i ti dyfan, sa'n meddwl bod eisiau ti, os mae ti'n edrych fel yr yn barod. Ok, so gadael ti fel la. Right, diogel nesa. Ni'n mynd i wneud y dano. So ni'n mynd i wneud dy prif lythyren. Um, so dy prif lythyren. So na un box. Wedyn mae i dot dyna ni. So na box arall. Dy i. O, gewn ni O bach mawr reis fyna. Uh, G, fi'n mynd i fynd fyna, jyst as bod yn cymryd fyna, a wedyn E, L ar y diwedd, fi'n mynd i fynd E, L. Okay, so D, E, O, G, E, L. So mae hwnna'n rhoi chwech bocs i chi. Okay? So D, pryd fath yr en, llinell yn dod yn syth lawr a hanner cilch yn pwyntio draw i'r dde. Gyda fan. So, llinell a hanner celch. Cymryd cornel bach i ffwrdd. Cymryd cornel bach i ffwrdd. Okay, gallwch chi gymryd mwy i ffwrdd os chi'n meddwl bod e ddim yn edrych quite fel dy. Okay, bych chi ddim eisiau bod yn edrych fel o. So, cymryd cornel bach i ffwrdd. Okay. I dot, llinell o draw'r top yr un nesaf. Okay, dyna dy'r i dot. O, Yn rhwydd iawn. Cylch yn y trydydd bocs. G. Yn draw, lawr, a rownd i wneud sgwar. So draw, lawr, a rownd i wneud sgwar. Peidiwch mynd yn rhy agos i'r ochr dde, neu byddwch chi wedi colli'ch gychu, yn eitha edrych o'r cy yn lle. Da iawn dyfan, mae'n dechrau dda dy ti. E, nesa, so dwy linell ar yr ochr dde. Dwi'n gwneud llinell dwbl i wneud ei sefyll mas yn fwy. Ie, mae hwnna'n gliriach. So dyna'n A. Da iawn dyfan. Wedyn mae yl ar y diwedd falle'n gallu bod bach fwy caled, so ni'n mynd lawr a ar y draws. Mae'n dibynnu beth yw siap eich dŵr chi draw yn hyn. Felly bod rhai o chi'n mynd i offer cymryd bach fwy o siap i ffwrdd na chi moyn. Neu, sy'n byd yn stopo chi, os ych chi wedi bod yn gwneud hwn mewn pensil, a bod chi'n gweld bod y siap yna ddim yn gweithio, mae'n dyfan nawr eitha caled, um, sy'n byd yn stopo chi, i rwbo darn bach o hwnna mas a neud e chydig bach yn fwy clir. So fi'n credu wneud helpu Dyfan i wneud i le yn hwyrach mlaen. Oce, okay, Dyfan? Iawn, so i orffen, fi'n mynd i roi'n enw ar y gweilad. A wedyn mae hwnna mwy na lai yn barod i liwio. Falle byddai'n ychwanegu ambell i Yym, beth bach arall, wrth mynd mlaen, ond fi'n credu bod fi weddol hapus gyda hwnna, mae'r geiriau'n ddigon clir. So, bant yn ni liwio nawr, oce, dyma, ti barod? Iawn, pob lwc gytre, a tra bod chi wrthi yn lliwio, rhowch bach o gerddoriaeth Elin Fflur arno yn y cefndir a neithe y gwaith o liwio llawer yn fwy pleserus. A diolch iddi unwaith eto am adael i ni ddefnyddio'r geiriau. Felly bant â chi, a dewch nôl mewn eiliad i weld sut mae fe'n edrych gyda ni wedi lliwio. Pob lwc! A dyma ni, harbwr diogel wedi gorffen, digon o liw, um, tai lliwgar neis, atgoffa fi o Aberaeron, harbwr diogel yn glir o ran geiriau, a wedyn mae'r cwch wedyn yn sefyll mas. So un tip bach i chi, newch yn siŵr bod cwch dych chi sy'n sefyll mas yn erbyn y cefndir, chi ddim eisiau cwch sy'r un lliw o rhywbeth o'i gwmpas e, yn enwedig glas, bydde fe ddim yn edrych cweit mor dda. Um, os chi yn neud rhywbeth yn yr awyr,